Исәнмесез, исәнмесез, кадерле тамашачылар! Хәзер эфирда Сәлкеш versus Әйдаман уены. Һәм инде аңлаганыгызча, биредә безнең студияда Сәлкеш һәм Әйдаман. Әйдәгез алар белән танышып китик. Сәлам. Сәлам. Синең исемең ничек һәм син кайсы аланнан? Минем исемем Булат, мин Илкам хан аланнан. Әй, ошымый сиңа Илкам хан аланы? Бик ошый.
Әдаманнар ничек?
Шәп. Шәп әдаманнармы?
Шәп. Яра, бик зур рәхмәт Булат. Һәм хәзер әйдәгез, әйдаман белән танышык. Сәлам, сезнең исемегез ничек? Минем исемем Элина апа, мин Илкам хан аланның әйдаманы. Карагыз әле, дуслар, безнең бүген биредә Илкамхан аланы! Э, димәк, дуслар, сез э, кая мантык дигән уенын беләсезме? Әйе, диалогика дип тәрҗемә. Нәк, нәк диалогика.
Димәк, хәзер без бүген ике раунд уйнаячакбыз. Һәм беренче раунд сез экраннарда күрәчәксез 3 фотосурәт. Һәм шул 3 фотосурәткә бер гомум сүз табырга кирәк булачак. Кагыйдәләр аңлашылдымы? Әйе. Әйе, сез әзерме? Әзер, әзер, әзер, әзер, кам, кам, илкам. Чынлап та безнең Әйдаман белән стәл кешеләр әзер һәм димәк без дә әзер башларга һәм хәзер игътибар дуслар экраннарга. Хәзер сез күрәчәксез э, беренче эш фотосурәтне. Э, сез монда нәрсә күрәсез, Илина апа? Бер стәл кыш туңа, Әйе. кырмыска, Һәм бер балага кызу. Әйе, бик эссе.
Палатка түгелме? Палатка!
Әлбәттә, гомумсез ул палатка Илина апа, бер бал. Бер бал сезгә һәм счет бергә ноль. Әйдә инде, син Булат йоклама, әзрәк уянып кит. Чөнки Илина апа бөтен 5 балны үзенә алып китәчәк. Әйдәгез, икенче сорау. Э, Карыйк экраннарга. Э, Булат, нәрсә күрәсең?
Киш. Әйе.
Һәм кемдер ашый. Әйе, кемдер ашый.
Һәм вафли. Һәм вафли нәрсә микән бу? Нинди гомум сүз? Соник. Соник, әлбәттә Соник. Илен апа да белгәндер, ләкин бу балны үзенә Булат ала. Бергә бер, дуслар. Бик эссе безнең студияда. Әйдәгез, өченче сорау. О, мында уйларга кирәк, дуслар. Мында уйларга кирәк. Баш җитәк. Баш җитәк, әлбәттә. Күргәнегезчә, дуслар, менә монда баш. Э, менә монда баралар җитәкләшеп һәм кызыл тез. Әлбәттә, бу баш җитәк. Әйе, Илина апа икенче балл. Һәм хәзер, дуслар, э, карап үтик дүртенче сорау. Дүртенче сорау. Нәрсә микән бу? Әле сез нәрсә күрәсез? Нинди вариантлар бар сезнең? Колбаса. Колбаса, е, Шатыр. Шатыр һәм Татарстан флагы. Татарстан флагы. Колбаса, чатыр һәм Татарстан флагы. Нинди гүмем сүз кирәк микән монда? Ашханә түгелме? Юк, ашханә түгел.
Ашханәдә Татарстан флагы юк ич. Ярар, әйдәгез, э, мин сезгә кечкенә генә бер подсказка ясыйм. Э, менә колбаса һәм чатыр, әйме? Димәк, э, бәлки Корылтай. Корылтай, әлбәттә, һәм икегезгә дә берешәр бал бирәм, чөнки сез икегез бергә әйттегез, шулай итеп счет 3 2. Әлбәттә, Корылтай ул зур чатыр һәм ул Колбаса формасына һәм анда белгәнегезчә флаглар да эленеп тора. Эшкә ике һәм соңгы бишенче сорау ул авыр. Ул авыр, әйе, әйтеп куям. Ләкин бәлки сез аның нәрсә икәнен аңларсыз.
Эко шатыр. Эко шатыр мантык бар, ләкин юк, бу эко шатыр түгел. Менә беренче Э, Сүрәттә. Анда бу апа ничек? Чәчәк җыя бугай.
Ул җыя, ул җыя, әйме? Ул җыя. Ә икенче сибә. Сибә. Ә менә ул су сипкәндә э, үлән нишли? Үсә. Үсә. Дәрәҗә? Дәрәҗәләр Илин апа, әлбәттә, карагыз, беренче сүрәттә ул да булса җыючы, үстерүче, ә монда фундамент ныгытучысы. Әйе, ныгытучы бу 3 дәрәҗә. Илин апа, афәрин, афәрин. Булат, синең әйдаманың Биктеке. Һәм дүрткә ике беренче раунда җиңүне яулады Илина апа, дуслар. Ә, минемчә бу бик кызык раунд булды, ләкин безнең тагын бер раунд бар алда. Ә, ул да булса артык фотосурәтне табырга кирәк. Сез күрәчәксез хәзер 3 фотосурәт һәм инде артыгын әйтергә кирәк. Әлегез, дуслар, экраннарга игътибар. Э, палатка, учак һәм гитара. Учак. Учак. Учак. Э, Булат беренче дип әйтте. Әлегез Булат ни өчен учак? Чөнки сәләттә учак яндырырга ярамый. Учак яндырырга ярамый, әлбәттә, Булат, әфәрин. Палатка ярый, гитара ярый, ә учак яндырырга ярамый. Бергә ноль э, алга чыга Булат. Әйдәгез, икенче сорау. Кемнәрне күрәсез?

Яра, әйдәгез э, подсказка Лина апа, бу сәләт лайф белән ничектер? Ә, ведущийлары.
Әйе, әлбәттә, Тахир абый белән э, Ислам абый алар сәләт лайф программасының алып баручылары, Айлаз абый Софиуллин ул җырчы, алып баручы түгел. Бергә бер, дуслар, шәп. Шәп, хәзер әйдәгез карап үтик өченче сорауга. Нинди хәрефләр күрәсез сез монда? Б, У һәм Ө. Б, У, Ө.

Түбәтәй. Түбәтәй. Ни өчен Түбәтәй?
Чөнки Түбәтәй ул кафе. Әйе. Эчемдем һәм сәләт стор. Анда нәрсә саталар? Кием. Анда кием саталар. Әфәрин Булат, әлбәттә, Түбәтәй ул кафе, ә Эчемдем белән сәләт сторда кием саталар һәм счет 3-кә 2. 3-кә 2. Хәзер мин ялгышмасам, безнең сораулар тәмам. Димәк, бу раундта җиңүне яулады Булат. Һәм гомум счет бергә бер, дуслар, дуслык җиңде, дуслык җиңде, менә шундый Илкамхан аланы бик дус алан. Э, дуслар, димәк, безнең э, уен хәзер тәмамлаячак, ләкин шуның алдыннан әйдәгез, дуслар, бәлки сезнең берәр кемгә сәлам әйтәсегез киләдер, Илин апа. Минем сәламнәрне бөтен форум җирлегендә булган кешеләргә белдерәсем килә. Сәлам. Без сезне бик яратабыз, сезгә бик зур рәхмәт. Афәрин, афәрин Илен апа һәм Булат.
Мин бик зур сәламнәр телим әйдаманнарга, барлык сәлкешләргә һәм әти-әниемә. Сәлам. Рәхмәт Булат әти-әниеңә. Ә, Бу чыгарышка сылтаманы җибәр, алар да Thread Life Әйе, э, әлбәттә, веб- әлбәттә. чыгарылышын карасыннар. Бик зур рәхмәт, дуслар! Шундый буен, шундый уен булды бүген бездә. Сәлкеш versus Әйдаман. Бик зур рәхмәт игътибарыгыз өчен. Ә хәзер сүз студиягә.